It-tqabbil jintuża f'diversi sitwazzjonijiet differenti, minħabba l-gost tal-ħoss, il-logħob bil-kliem u għax faċli nimmemorizzawh. F'din ir-rokna, It-tim tagħna ltaqa' mar-riċerkatriċi Janika Schembri Fava sabiex jitkixxef dwar it-tqabbil fil-politika.
Il-popolin f'kuntesti topiċi bħall-politka jitqanqal biex jibni l-versifikazzjonijiet tiegħu u jkun jista' jikkomunika. Il-partitarji ta' sistema politika tipikament polarizzata f'Malta ħolqu taqbiliet b'inverżjoni bejn it-tonf aħħari lejn l-ideoloġija tal-partit tagħhom u t-ton offensiv jew xejjieni lejn il-partit ta' kontrihom. It-taqbiliet politiċi ta' dan iż-żmien sal-aħħar elezzjoni li għaddiet kienu aktar taqbiliet fuq xi melodija minn kanzunetti popolari li fihom il-partitarji jinkludu anke xi kliem vulgari biex iniggżu jew anke jqanqlu iktar pika ma ta kontrihom. Fost eżempji ta' taqbiliet politiċi li ltqajt magħhom matul ir-riċerka tiegħi se nsemmi xi wħud milli tani Juzi Gatt, riċerkatur tat-tradizzjoni orali u li għeni ħafna fl-istħarriġ li għamilt. Juzi Gatt semma sema u esperjenza ħafna mit-taqbil li qalli u għalhekk sibthom interessanti ħafna. Gatt beda mis-snin sittin meta l-Arċisqof Gonzi kien ta l-interdett lil-Laburisti u lil min jivvotalhom. Skont Gatt, il-Knisja kienet torganizza ħafna laqgħat reliġjużi fuq il-fosos tal-Furjana li għalihom kienu jorganizzaw il-privates minn kull belt u raħal u l-fosos tista' tgħid kienu jkunu maħnuqa bin-nies. Skontu, l-iktar importanti kien l-ewwel ta' Mejju li ġie ddedikat lil San Ġużepp Ħaddiem u Kristu Re. Dak iż-żmien il-kelliema ma kinux jonqsu milli jsemmu l-għedewwa tal-Knisja u kliemhom kien faċilment jinftiehem f'kuntest politiku. Kien ikun hemm il-banda u n-nies kienu jafu l-kliem ta' xi żewġ innijiet. Kien jindaqq l-innu uffiċjali tal-Vatikan u Gatt baqa' jiftakar it-ton u żewġ strofi minnu. Viva viva il-Papa, viva l-Isqof Missier tagħna illi b'ħila kbira qed imexxi lill-Maltin. Ma nħallux l-għedewwa jisirqulna l-fidi tagħna, aħna konna, għadna u nibqgħu mal-Arċisqof Maqudin. Skont Gatt l-aħħar żewġ versi kellhom ukoll verżjoni oħra, Aħna 'l Kristu rridu magħna biex noħorġu rebbiħin. Issa dak kien innu imma mbagħad hemm taqbiliet oħra li ħoloq il-popolin, xi drabi f'forma ta' botta u risposta, u bla dubju jidħlu wkoll fil-personal. Ngħidu aħna għadd ta' kelliema fir-riċerka li għamilt stqarru din it-taqbila, li kienu ħolqu l-partitarji Laburisti, li tinkludi isem politikant u l-laqam li tawh il-partitarji Laburisti. Le, le, le, imbagħad jissemma l-isem tal-politikant, assassin tal-Maltin! Le, le, le, lil, jerġa' jissemma l-isem tal-politikant, ma rriduhx. Gatt ukoll qalli li din kienet fl-aqwa tagħha fil-bidu tas-snin sebgħin. u f'dawk l-istess snin, speċjalment fid-dimostrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju li l-Labour kien jagħmel, demostrazzjonijiet kbar tista' tgħid bil-belt maħnuqa bin-nies u Laburisti kollha jgħajtu Viva il-kbir Duminku Mintoff, kemm hu sinċier lejn art twelidu, mingħandu l-għali jkompli jżidu min m'għandux naraw x'nagħmlulu, nagħtuh xi daqqa u nitfgħuh minn tulu. u l-qżiż li għandu nneħħuhulu, viva l-kbir Duminku Mintoff. Taqbiliet bħal dawn hemm iktar fosthom din it-taqbila li qaluli għadd ta' kelliema. Mort inqerr għand Patri Xwejjaħ għax soluzzjoni ma tanix, għedtlu jien inżomm ma' Mintoff, qalli Mintoff komunist, komunist intu mingħandek u mur ħudu. U jekk jidhirlek li żbaljajt, inżel kokka u. L-ironija u l-parodija huma mezzi importanti ta' espressjoni pikuża f'kuntesti bħalma huma l-okkażjonijiet politiċi. Ir-rima hija wkoll ingredjent importanti kemm biex il-popolin tkun faċli għalih li jiftakar it-taqbila kif ukoll biex iwassal it-tingiża ironika kontra l-partit avversarju tiegħu jew it-tifħira li jrid iwassal lejn l-ideoloġija tal-partit tiegħu. Billi dawn it-taqbiliet huma topiċi, importanti li minn żmien għal żmien jinġabru biex ma jintilfux u anke għax jirriflettu aspetti mill-istorja tal-politika f'Malta.